Wova ɖo Kert afi ya gblɔm nèlea? Teƒe ya tututu. Wova dro ɖoa? Yenya afi yi míeyɔyɔ megba be Dzenukɔƒe. Etsã ʋu gazɔ ma yi woyɔnɛ.
Ŋkɔnyee nye Sekɔm Aƒeku Mawumenyo. Nye ŋkɔ le hoʋiʋli sia mee nye Mawumenyo. Fiayaa, medi be magblɔ Alakpleƒe Dzɔtsoƒe na mi. Ame tsitsiwo gblɔa be, Ge metua xo na aɖaba o, gake megblɔ ge fiayaa. Ẽ, alakplẽ hã tso gli me le ŋɔtsɛ, ye wova do ɖe Kreta atsiaƒua nɔ fu ɖem no ale gbegbe ta míedzo le afi ma va do ɖe Dudu. Ee, ɖuɖu. Ne míeva ɖuɖua, ɖuɖua melolo na mí o elabe míesu gbɔ. Ta wodɔ adela aɖe. Midi be mianya adelaa ƒe ŋkɔa? Yo. A, tɔgbi, Tɔgbi Aɖabadzia. Nenema woyɔa adelaa. Adela va do ɖe afia, gake ye wòva enye ave gã aɖe me le aʋala ƒe dodomea, adzudzɔ nɔ tutum, ye aɖabadzia la zɔ ɖe adzudzɔ la dzi. Ye wòzɔ ɖe edzia, ekpɔ tɔgbui aɖe nɔ. Aʋa, aʋa la ƒe dzodome. Bubua, le, le blema ma, míyɔna ave be home. Ẽ, homee míele. eye wòzɔ ɖe tɔgbia dzia, tɔgbia ɖe eƒe ta da ɖi nɔ eyɔ ɖem le eme.
Tɔ, tɔgbi aɖaba dzia hegblɔ nɛ be, O, teƒe dzi míele ne míava nɔ. Tɔgbi aɖaba dzia ɖo nu nɛ le zizigbe me be. Yoo, melɔ̃ ɖe edzi be miava nɔ afii, gake kɔ le doɔ nu hee. Exɔ ɖewoe nye, ɣlidodo meli o, ashiƒunu meli o, awudodo meli o kple bubuawo. Eyo. Aɖabadzia hã trɔ yi va gblɔe nɛ tɔgbuiawo be, O, aleke yekpɔ tɔgbui aɖee ya ta yewono yi? Vɔ vava ma, menye nu viwo me woto le mɔ dzi o. Ee, etɔwo ɖe fu no. Ta tɔgbui aɖabadzia hekɔ ala. Kɔkɔ wɔ bridzi na mía tɔgbuiwo be ne wotso tɔa ye wova ɖoa, wogblɔ be, Ala kpe kpe mu ekpe ee ye va zu ala kple le egba me akpe na mi. Akpe, akpe, akpe.
Yoo ɛɛ Davi Oleri, mía ga ame ɖe kpokpotɔ vie ɛɛ.

Edze agbagba ŋutɔ. Akpe negaɖi nɛ. Gake meɖo kuku be mana nànya be manyee nye nyametsola o, ta enyametsolaawo ƒe nya to vovo na nye nya. Enya yi, nuyi ko medi be makɔ kpe ɖe wò nya yi nègblɔ fiaa ŋua yee nye be eyi mía tɔgbuiwo wova ɖo ke ta fiya gblɔm nèlea, teƒe ya tututu wova droloa? Ye nya ci yi mie yɔyɔ me gba be dze ŋkɔ ƒe. Eca ŋu ga zɔ ma yi wo yɔ ni. Yi tae ne yi ɖe afima fifi la yea, e, ne yi ɖe afima fifi la yea, a kpɔ be dzeside aɖe le afima. Etrɔ ɖe le afima wo yɔna be ŋu ga. Ye nye dzeside abe afima ye mia tɔgbiwo va dzro ɖo. Egayɔ teƒe aɖe ŋkɔ Duduwoe nye ŋkɔ menye Dudu o. Dudu ye wova to hafi va do ɖe edu ya me. Now eyi wova do ɖe du ya mea menye Ala o, Ela. Wobe Ela ekpe.